Géif ech proposéieren, dass mer mat der Pressekonferenz ufänken. Zun Äerch Merci fir Äert, fir Äert Kommen. Eisen Nationalvirstand haut de Moien, Stoung ganz am Zeeche vun der Rentrée, Rentrée sociale, woubäi mer ugefaangen hu mat der Analys vun der wirtschafts-, sozialer a finanzieller Situatioun, ouni awer ze vergiessen e puer Deeg zeréckzekucken op déi Wahlen, déi an Däitschland passéiert sinn a wou mer nach eng Kéier festgestallt hunn, dass dee Wahlausgang mat Sécherheet net am Interessen ass vun de schaffende Leit an Däitschland, weder an Däitschland nach an Europa. Net nëmmen de Rietsruck, mä virun allem och dat Ofschneide vun der rietsextremer AfD, Ech kéint se elo nationalkonservativ, populistesch, friemefeindlech, rassistesch a wat och ëmmer nennen, mee ech bleiwen elo mol einfach beim rietsextreme Begrëff, fir ofzekierzen, ass en Alarmsignal, well och elo no villen anere Länner dann déi do geféierlech réckschrëttlech Beweegungen an Organisatiounen och an Däitschland Fouss gefaasst hunn. An ech erënneren hei nach eng Kéier drun, datt deen Nährbuedem fir eng AfD oder fir Front National oder anerer, deen Nährbuedem, dee gouf geschaf während Joren a Joren an Europa mat enger verfeeltener Politik, mat enger souwuel Wirtschaft wéi Sozialpolitik baséierend op engem neoliberale Modell, an dee virun allem och am Kontext vun dem Krisenausbroch 2008 an 2009 d'Situatioun verschäerft huet, Austeritéitspolitiken, Spuerpolitiken, Coupen am sozialen Netz, Attacke géint de Sozial a Wuelfaartsstaat, Loundumping, Fiskaldumping, alles dat zesummen huet dozou gefouert, dass eben eng ganz Rei vu Schichten, vu breede Schichten och an Europa ëmmer méi Problemer kritt hunn, Si hunn Problemer kritt um soziale Plang, um Niveau vun hire Perspektiven fir sech a fir hir Familljen, hir Kanner. A schlussendlech sinn déi sozial Ängscht, baséierend op enger objektiver Realitéit, den Ausléiser fir esou Beweegungen ze stäerken. Op där anerer Säit hu mer, ech soen dat elo emol, insgesamt eng politesch Lénk, déi bis elo net wousst an deem Europa Perspektiven, Alternativen opzeweisen. Ech hunn dat jo och schonn deen Owend selwer begréisst, dass eng SPD decidéiert huet an eng Oppositioun ze goen, well et ganz wichteg ass, dass Erneierunge passéieren, politesch, ideologescher Natur. Dat gëllt net nëmme fir Däitschland, dat gëllt fir déi meeschte Länner an Europa, well nëmmen dee Moment, wou soziale Fortschrëtt erëm den dreiwende Motor vun enger Politik gëtt, an dee Moment ass eng Perspektiv do fir déi weider Stäerkung vun deene Beweegungen a Parteien a ganz Europa, ze verhënneren. Deen Nährbuedem, dee muss wech an dat heescht, iwwerall muss et zu enger Stärkung komme vu Sozialpolitiken. Ech soen dat elo au sens large du terme, well Sozialpolitike begräift natierlech déi ganz direkt Akommesfroe vun de Leit, Erofsetze vun den Ënnerschidder, Bekämpfe vun de Fourchette vun den Inegalitéiten, bedeit aner Fiskalpolitiken, déi net Déi Eesäitegkeet hunn, wéi se et am Moment hunn. Et bedeit natierlech och virun allem d'Stäerkung, endlech erëm d'Stäerkung vun den öffentleche Sozialversécherunge statt hir Schwächung, an dat an alle Länner, déi an Europa sinn. An et bedeit schlussendlech awer och Stäerkung mol erëm vu gewerkschaftleche Rechter, Verhandlungsrechter a Mëttelen. Well och wann do näischt passéiert, da kann ee soen, do gëtt keen Ofbau bedriwwen par rapport zu deene Rechter an esou weider, mee eebe genau wann näischt passéiert an enger Zäit wou villes sech och strukturell entwéckelt, ass et och wichteg, dass do et zu positiven Adaptatioune kënnt op deem Plang, fir dass déi schaffend Leit, A ganz Europa rëm verstäerkte Mëttelen kréien, Handlungsfäegkeete kréien, fir hir Rechter duerchzesetzen. An sech och an deem Sënn e Bewosstsäin ze schafen, dass een eppes ka positiv veränneren, dass ee sech ka positiv wieren, ouni ofzedriften an Kreeser vu Beweegungen, déi weider näischt aneschtes wéi soziale Réckschrëtt an Demokratiefeindlechkeet bedeiten. Esou vill dozou, well den Iwwergang ass och schnell gemat op déi lëtzebuergesch Situatioun. Mär hunn eng lëtzebuergesch Situatioun, wirtschaftlech gesinn, déi äusserst positiv ass. Mär beweegen Eis an Entwécklunge vum PIB iwwer 4 Prozent pro Joer, d'lescht Joer waren et der 4,2. D'Previsioune leien och weider, fir déi nächst zwee Joer lage mer iwwert 4 Prozent. Eis Handelsbilanz, déi ass positiv a mär hunn ëffentlech Finanzen, déi absolut Kär Gesond sinn. Wann ech elo kärgesond sinn, soen, Bon, dann, Äech verwonnert dat vläicht net, wann dat aus mengem Mond kënnt, mee ech kéint awer elo d'OECD zitéieren, ech kéint d'EU-Kommissioun zitéieren, ech kéint viller zitéieren, déi u sech fir Lëtzebuerg absolut gesond Finanzen analyséiert hunn, do och e puer Stéchdaten, 1,6 Prozent Iwwerschoss bei den Administrations publiques, Fir 2016, d'Previsiounen, déi leien och weiderhi fir déi nächst Jore positiv. An da kéinte mer och iwwert d'Statsschold schwätzen, net nëmmen déi Schold, déi ee kontraktéiert huet a wou mer da bei ronn 20 Prozent sinn, mee ëmgedréint och de Géigendeel vun der Schold, nämlech dat, wat eigentlech e Stat huet u Participatiounen, an dat sinn net nëmmen eben och d'Pensiounsreserven, da si mer hei am Land bei sage und schreibe 50,4 Prozent vum PIB, wat mär eigentlech als Stat un Aktiva hunn, wat also wäit iwwert déi ronn 20 Prozent kontraktéiert Dett erausgeet, och dat ass ganz kloer de Beweis, wéi gesond déi öffentlech Finanzen. Firwat soen ech dat? Majo, aus deem ganz einfache Grond, well Der wësst, wéi dat Regierungsmandat ugefaangen huet, do war Spuerpolitik, spueren, spueren, spueren ugesot. Mär hunn en iwwerflëssegen Zukunftspak hei am Land missten erleiden a mär hunn eréischt dono éischt positiv Entwécklunge geholl fir dat, wat eigentlech déi schaffend Leit u Verloschter haten, Kafkraaft an esou weider, fir dat erëm deelweis, ech betounen, deelweis opgefaangen ze kréien, well och déi lescht Steierreform huet jo och nëmme Verloschter deelweis opgefaangen an dat gëllt och fir aner Punkten. A vun deem Hannergrond vun där doer Situatioun, nämlech gesond ëffentlech Finanzen, eng positiv weider wirtschaftsch Entwécklung, ass et fir eis elo an der Rentrée sociale ganz, ganz wichteg, een Haaptmessage un d'Regierung ze ginn. Et sinn éischt, kann ee soe kleng sozial Fortschrëtter passéiert an deene leschten zwee, dräi Joer, déi deelweis dat opgefaangen hu wat virdrun ofgebaut ginn ass, an de Message deen heescht, eng Regierung déi muss elo sozial eppes hei zu Lëtzebuerg nach dropleeën an deenen 12 Méint déi elo bleiwen. Dat ass déi Haaptfuerderung, déi mer als OGBL hunn. Dat ass och am Selbstverständnis vun all deenen, déi soe, Ma jo, déi Regierung huet am Moment eng Situatioun hei zu Lëtzebuerg an do muss Positives passéieren. An ech kommen dann op déi eenzel Punkten, déi do mat ugeschnidde sinn. An déi, ech hunn elo vun 12 Méint geschwat, dat sinn elo déi nächst 12 Méint. Ech maachen elo hei keng programmatesch Ausso fir iwwer déi 12 Méint eraus oder och dat, wat d'Parteie sollen an hire Wahlprogrammer wa méiglech stoen hunn. Mee ech bezéie mech op dat, wat elo absolut noutwendeg ass, dass d'Regierung dat mécht. Dat Éischt, dat ass eppes, dat bräicht ech eigentlech guer net ze fuerderen, nämlech dat steet am Accord vum 21 November 2014 vum Zukunftspak, nämlech, dass misst en Upassungsmechanismus agefouert ginn, gesetzlech agefouert ginn, wat d'Familljenzoulagen, souwuel en nature wéi en espèces, ubelaangt a wou periodesch, periodesch! Upassunge gemat ginn, gemäss de festgestaltenen Entwécklunge vum Medianloun hei zu Lëtzebuerg. Mir haten dono, no dem Accord, Diskussioune mat der Familljeministerin Meisch a mam Educatiounsminister, Familljeministerin Cahn an dem Educatiounsminister Meisch zu deem doe, zu deem doe Sujet. A mir haten als Gewerkschafte mat hinnen en Accord, wéi dat kéint am Eenzelne dann och elo gesetzlech afléissen. Et gouf dann e Projet de loi, deen awer da leider net méi op wesentleche Punkten deem entsprach huet, wat eigentlech an deem Accord festgehalé ginn ass, respektiv eben Saache kreéiert huet, déi ebe kontraproduktiv par rapport zu deem Accord sinn. A mir waarde bis haut Nodeem zum Beispill d'Chambre des Salariés ganz kloer déi Kritikpunkten opgeworf huet an och gesot hu wat misst geännert ginn, waarde mer bis haut op eng positiv Ännerung, op positiv Amendementer vun der Regierung par rapport zu deem doe Projet de loi. Et ass wéi wann näischt méi giff weidergoen. An dat do ass en zentrale Punkt. Wann d'Regierung do elo net e verbesserte Gesetzesprojet och elo schnell zum Ofschluss bréngt, nämlech ofgemaat ass, dass och dee ganze Mechanismus ab 2018 leeft an do also schonn Upassunge musse passéieren. Wann dat elo net passéiert, dann ass dat fir eis e Wuertbroch, wou an éischter Linn d'Familljenministerin Cahn an den Educatiounsminister Meisch hir Schold hunn, well si schlussendlech an hire Responsabilitéite wou déi doe Saache schleeft an net positiv zu engem Enn kann. Mär gesinn dat dann als en absolute Wuertbroch un par rapport zu dem Accord, genannt Zukunftspak respektiv Spuerpak, aus dem Enn vum um Enn 2014. Nach eng Kéier, do geet et dodrëms, dass ënner anerem d'Kannergeld, wat elo zënter der Desindexéierung 2006 ëm ronn, kann ee soe, schonn ëm 20 Prozent entwäert ginn ass, datt do och mol erëm periodesch Upassungen no uewe stattfannen. Dat kann och a Kombinatioun si mat Froe wéi Chèque service oder oder aner Saachen. Dat huet jo alles, dat ass jo alles genau virgesinn, datt do kënne Choixë getraff ginn. Mee et muss elo passéieren an d'Regierung deet ganz, ganz gutt, wann 2018 eppes do passéiert op engem proppere Gesetz, wat genau dem Accord vun 2014 entsprécht. Absoluten Handlungsbedarf! Mär hunn dann aner Punkten, ech bleiwen elo mol am Beräich vun de soziale Versécherungen, wou Handlungsbedarf ass, och do, well d'Situatioun ganz, ganz positiv ass, finanziell gesinn, ënner anerem bei der Gesondheetskeess, wou mer iwwert 100 Milliounen eigentlech Iwwerschoss hunn. A wann ech dat kucken, wat dat alles kumuléiert bedeit, da si mer schonn a puer honnert Milliounen, wou Méiglechkeete bestinn, fir nodeem eeben am Kader Zukunftspak virdrun d'Prestatiounen ofgebaut gi sinn, verschlechtert gi sinn, dass elo et emol erëm an eng aner Richtung geet. Et däerf net u Cotisatioune gefréckelt ginn, dat ass net eise Sujet. Fir eis gëtt et een, an d'Regierung ass opgefuerdert, dat dann elo Och ze maachen, nämlech um Niveau vun de Prestatiounen, ob dat Prestatioune sinn am Zesummenhang mat den Soins dentaires oder den Implant, ob dat Prestatioune sinn am Zesummenhang mat de Brëllen, de Glieser, den Delaien an deem Kontext bis an d'Unerkennung vun de Laseroperatiounen, ob dat am Beräich vun de Psychotherapien ass oder ob dat och am Beräich ass vum Erofsetze vun der privater, individueller Participatioun vun de Leit bei am Kader vu Consultatiounen. Dat ass genau dat Feld, wou elo eppes muss passéieren. fir déi Verséchert, an den Zäitpunkt ass wéi gesot elo do. Mär hunn och an deem Kontext gesot, dass och endlech misst de sougenannte Congé mi-temps, den thérapeutique, den Congé thérapeutique misst unerkennt, an deem Sënn unerkannt ginn, dass en och elo eng legal Basis kritt, A mir hunn eis natierlech och auseneegesat, dass jo net esou, dass just eng Organisatioun hei, och wann déi dat ëmmer erëm esou mécht, wéi wa si déi eenzeg wären, déi do Fuerderungen hätten an Diskussioune gefouert hätten, nämlech zu der Fro vun de sougenannten 52 Wochen, wou mer vill Propositioune gemat hunn an de leschte Joren a Méint, a wou mer eebe mengen, dass do Blockagen op Säite bestinn, wou se net dierfte bestoen, a mer de Minister vun der Sécurité sociale elo opfuerderen, dass elo endlech do e Stullgang gemat an déi Saach do kënnt, an deem Sënn, dass eeben eng Unerkennung ënnert bestëmmte Bedingungen iwwert déi 52 Wochen eebe musse méiglech sinn an och geregelt ginn. Dat ass e wichtegen Punkt a wou mer mengen, do misst och elo kuerzfristeg eng seriö Léisung op den Dësch kommen. Esou vill zu der Situatioun vun der Krankeversécherung an de Revendicatiounen an deem Kontext. Mir hunn och an deem Kontext dann och widderholl, datt mer weiderhin drop drängen, datt kuerzfristeg par rapport zu de Problematiken, op déi ech haut net aginn, do hate mer eng eege Pressekonferenz dozou, Zu der ganzer Problematik vum Reklassement, dass do och elo déi Upassunge gesetzlech gemat ginn, déi noutwendeg si fir déi vill Problemer, déi do um Terrain bestinn, definitiv ze léisen. An dat also och, wéi gesot, kuerzfristeg. Mär hunn och nach eng Kéier den Tour gemat iwwert d'Assurance dépendance, wou et keen heibanne verwonnert, dass mär net begeeschtert sinn iwwert Dat neit Gesetz, wat do agefouert ginn ass, mär gesinn effektiv vum Fong hier net d'Plus-value. Ech kann och hei soen, dass an Diskussiounen iwwert d'Projeten zu de Règlements grand-ducauxen an deem Kontext den OGBL an deenen Diskussioune weiderhi keng Satisfaktioun huet. Do war ënner anerem gëschter eng Reunioun, wou mer Oppositioun gemat hunn an ech widderhuelen och nach eng Kéier déi, ënner anerem, ënner anerem, mee zwee Punkten, déi mer, ech weess net wéi laang, gesot hunn a bis haut net geléist sinn, nämlech dat ass vum Fong hier, wéi ass den Encadrement vun där neier Cellule d'évaluation, déi elo en aneren Numm soll kréien a virun allem méi Poids vun den Assuréen och an dat Ganzt eranzekréien, well et si schlussendlech si, déi finalement direkt iwwert hir Cotisatioun d'assurance dépendance bezuelen oder indirekt, well jo och d'Personne physiquen haut de groussen Deel vum Statsbudget droen an net méi an net d'Betriber, dass se also och de facto zweemol jo fir d'Finanzement vun där Assurance do Opkommen, an dat heescht ganz kloer, datt déi Rechter mussen erweidert ginn, an dat selwecht bezitt sech op déi nach ëmmer net geléiste Fro vun dem Verhënnere vun der Schwaarzaarbecht am sougenannte Beräich vun de Soins en aide à domicile. Da si mer beim aidant informel, wou mer op do kloer Definitiounen an d'Verhënnere vu Schwaarzaarbecht drop drängen. Dann hate mer haut de Moien och Virun allem virum Hannergrond vun der wirtschaftlecher Situatioun, d'Diskussioun iwwert d'Léin hei zu Lëtzebuerg. An ech wëll drop verweisen, souwuel op d'OECD, déi an hirem Rapport annuel iwwer Lëtzebuerg, an ech zitéieren, dass la productivité totale des facteurs a augmenté fortement dat geschriwwen huet, fir all déi, déi mengen, et giff hei net weidergoen hei am Land mat der Produktivitéit, de Contraire ass de Fall, an dass d'OECD, déi fir den Zäitraum vun 2013 bis 2018 seet, dass et do approximativ ronn zwee Prozent plus um Niveau vun der Produktivitéit gëtt pro Joer, dass d'OECD. Dann hu mer och wéi all Joer de Wirtschafts-, den Tarifbericht gekuckt vun dem Institut WSI, wat jo der Hans-Böckler-Stiftung nosteet, an déi an deem Tarifbericht och ëmmer eng, jo, gutt Vergläicher maachen an en Iwwerbléck ginn, wat an Europa op deene Pläng geschitt. An do ass festzestellen, fir Lëtzebuerg, an ech betoune fir Lëtzebuerg, 2014 bis 2016 op en Zäitraum vun dräi Joer, datt d'Aarbechtsproduktivitéit hirer Berechnungen no, an déi baséieren och op dem statische Material vun der Kommissioun, datt do d'Aarbechtsproduktivitéit ëm 5,5 Prozent an d'Lut gaangen ass. Wann ee d'Prognos 2017 mathëlt, da wäre mer am Kader vu véier Joer bei hinne bei engem Plus vu 6,75 Prozent. Ech soen déi doen Zuelen, well do gëtt jo dann och vun de Realléin geschwat, wéi déi sech entwéckelt hunn. A wann ech 5,5 Aarbechtsproduktivitéit géint 3,5 Prozent Steigerung bei de Realléin hunn,

an op där anerer Säit net an an d'Tuten, an d'Lountute vun de Leit. Déi Fourchette do, déi muss opgefëllt ginn. An da verstitt Der villäicht, dass mer et haut nach eng Kéier widderholl hunn, dass mär als OGBL wëllen, dass d'Léin hei am Land gestäerkt ginn, dass mer dat fuerderen op alle Plazen, a wou mer, wou mer verhandelen. Dat ass déi eng Säit. An déi aner Säit, dat ass Dann net d'Fro vun deem do Verdeelungsspillraum opfëllen, mee dann ass et d'Fro vun dem Mindestloun. A mer, no dem Avis vum Wirtschafts a Sozialrot, fuerdere mer vun dëser Regierung, dass endlech eppes um Mindestloun passéiert. A mer widderhuelen haut ganz offiziell eis Fuerderung vun de plus 10 Prozent. A mir wëllen och an deem Kontext drun erënneren, dass déi Argumenter, dass dann u sech manner Leit géifen agestallt ginn hei zu Lëtzebuerg vun der Population résidente, déi net oder bal net oder déifqualifizéiert sinn, dass dat esou net stëmmt, do gëtt et iwwerhaapt kee Material wat déi do Ausso giff maachen, éischter am Contraire. Mir hunn hei zu Lëtzebuerg eng Situatioun wou näischt drop hiweist, datt do eben en Taux de Chômage vu genau deene Kategorië vu Leit giff an d'Lut goen. Mir hunn souwisou insgesamt eng Situatioun déi absolut en phase ass mat dem Duerchschnëtt an der an der EU, a mir hu souguer hei eng Situatioun, wou mer ënnert deem Niveau vu Chômage vun Net-Qualifizierter an Non-Qualifizéierte leien, drënner leie par rapport zur Belsch an zu Frankräich. Et kéint och soen, d'Aféierung vum Mindestloun an Däitschland huet net dozou gefouert, dass do d'Aarbechtslosegkeet an d'Lut gaangen, éischter ass et de Contraire. gewiescht an a wann ech och hei kucken, Travailleurs résidents par rapport zu Frontalieren, wéi verdeelt sech dat eigentlech par rapport zu all den eenzelnen Niveau vu Qualifikatiounen hei hei am Land? An da gesäit een, dass onofhängeg vum Niveau vun de Qualifikatioun de Pourcentage meeschtens plus ou moins deeselwechten ass, dass also net onbedéngt déi eng oder déi aner Schicht vu Qualifizéierten oder also vu Salariéen, wat d'Schicht an d'Qualifikatioun ugeet, dass do wesentlech Ënnerscheeder wäre wéi se hei am Land eben agestallt sinn. Soziale Mindestloun ass ze niddreg, an och wa mär en héijen hunn am Verglach zu anere Länner an den absolute Wäerter, sou stëmmt dat eben net an der Relatioun zu ënner anerem de Salaire moyen. Hei zu Lëtzebuerg mécht en ronn 45 Prozent aus. De Mindestloun, dat ass plus ou moins de selwechten Niveau wéi an der Belsch an Däitschland, mee et ass souguer 5 Prozent manner héich wéi dat a Frankräich ass. Also ansoufern besteet genau de Spillraum fir eppes ze maachen. Ech wëll an deem Kontext och drun erënneren, an dat geet och ëmmer erëm aus den Zuele vun der OECD an esou weider eraus, dass wann een de Verglach mécht beispillsweis an der Industrie, oder an der Constructioun, dass hei zu Lëtzebuerg de Coût salarial méi déif läit wéi an de Pays limitrophes. A wat fir eis nach méi interessant ass, an dat deckt sech eebe mat der Fuerderung, dass d'Léin mussen eropgoen, ass dat, dass déi Differenz, déi negativ Differenz, dass déi an deene leschte Joren nach an d'Lut gaangen ass, also Tendenz steigend, an ensoufern sinn déi Léin net ze héich, si leie méi déif wéi an deene mat deene vergläichbare Länner ronderëm. An och do erweist sech also d'Noutwendegkeet, dass op der Lounfront eppes muss passéieren. An de Mindestloun, ech mengen, ech wëll net nach eng Kéier grouss Statec mat hirer Étude de budget de référence erwähnen, déi ganz kloer gewisen huet, dass een mat engem Mindestloun hei zu Lëtzebuerg net net ordentlech ka liewen an dass et jo och da kee Wonner ass, firwat dass mir esou en héijen Taux hunn u working poor am Verglach zu aneren europäesche Länner. Et besteet fir dës Regierung absoluten Handlungsbedarf, eppes um Niveau vum Mindestloun ze maachen. Mir hunn dann haut de Moien eis dann och ausernee gesat mat um Niveau Aarbechtsrecht, wat do noutwendeg ass, wat nach muss passéieren. Ech soen, absolut urgent ass eng Reform bei de Plans sociauxen. Ech ginn do och elo haut net an déi eenzel Fuerderungspunkte mat eran. Ech wëll just drun erënnern, dat sinn déi Saachen, wou elo nach eppes muss passéieren an net iergendwann an enger nächster Legislatur. Dat selwecht bezitt sech dann awer och op ënner anerem deen Dossier, dee leedegen Dossier, dee mer hunn iwwert d'Protection des données, wou mer e Projet de loi virleien hunn, dee mer refuséieren aus deem einfache Grond, well do de Schutz vun de Salariéen op den Aarbechtsplazen hei zu Lëtzebuerg géigeniwwer, de méiglechen Iwwerwaachungsmethoden an Installatiounen drastesch giff erofgesat ginn. An dat ass inakzeptabel fir e Land, wat wëll eng positiv Diskussioun féieren, ënner anerem iwwert all Entwécklungen am Kontext Digitaliséierung an esou weider. Dat ass inakzeptabel. A mär sollten nach eng Kéier vum Premier Minister an der Saach empfaang ginn. Dat ass bis haut Net passéiert, mä constatéieren, datt mer am Moment keng valabel Solutioun um Dësch leien hunn. An dofir ass et esou, datt mer éischtens emol d'Regierung opfuerderen, datt do deem Rechnung gedroe gëtt, wat mer fuerderen. An ech annoncéieren och ganz kloer, wann elo net direkt eppes do passéiert, dass mer dann no der Aktioun, déi mer scho virun der Chamber haten, och zu weideren Aktioune wäerten iwwergoen. Dat ass u sech engem modernen Aarbechtsrecht net würdeg, wat do passéiert. An do kann och net d'Interesse si vläicht vun deem engen oder deem aneren, deen an där, mat där Kommissioun do ze dinn huet, déi do decidéieren, wat eigentlech um Niveau vun der Iwwerwaachung an de Méiglechkeeten zur Iwwerwaachung op den Aarbechtsplaze passéiert. Dann en nächsten Dossier ass, ech bleiwen elo beim Aarbechtsrecht, dat sinn d'Verhandlungen iwwer d'Aarbechtszäitkonten, Compte épargne temps. Do hu mer elo Ufank der Woch en nächsten Termin mat der Patronatsorganisatioun UIL. An ech wëll just dat heie soen, Mir erwaarden eis vun där Reunioun, dass elo definitiv et weidergeet. An zwar positiv weider geet, och op der Basis net nëmme wat mär als OGBL proposéieren, mee wat och d'Grondlag war, déi scho viru Joren erschafft ginn ass um Niveau vum Wirtschafts a Sozialrot. An ech hunn och elo constatéiert, an ech fannen dat ganz positiv, dass um Niveau vun der Fonction publique en Accord stattfonnt huet par rapport zu den Aarbechtszäitkonten ënnert Form elo vun engem E Projet de loi an dee vum Fong hier dat opgräift wat eis laangjäreg Fuerderung sinn. Do ass gutt geléiert ginn, an zwar, eng Stonn ass eng Stonn. Eng Stonn déi ech 2017 schaffen ass 2027 nach ëmmer eng Stonn, egal vivill Loun da fir déi Stonn da muss bezuelt ginn. An dat Prinzip, Dat ass elo agebaut do an deem Projet de loi an et ass och genau dat, wou mär soen, dat ass, muss all, dat ass d'Grondbasis vun den Aarbechtszäitkonten, nieft dem Prinzip, dass et de Salarié ass, deen decidéiert, wini dass e gespuerten Zäit eranhëlt fir en individuell eegene Projet an net aus iergendwelch aneren Ursaachen. An dann muss mer, dat ass vläicht e bësse méi komplizéiert wéi am Beräich vun der Fonction publique, muss mer de Cadre général fannen, dee gesetzlech muss fixéiert ginn, well et ass och ganz kloer, dass fir eis Aarbechtszäitkonten, wat jo eng ganz, ganz speziell Situatioun ass, dass mer Aarbechtszäit konnte just kënnen op enger Verhandlungsbasis kënnen aféieren tëschent der Gewerkschaft an der Patronatssäit. Do gi verschidden Niveauen, déi méiglech sinn. Ech ginn elo net an d'Detailer eran, mee och déi Fro muss grondsätzlech gekläert ginn, niewent der Fro, wat mat wat kann iwwerhaapt en Aarbechtszäitkonto gespeist ginn. An och do gëtt et eigentlech, wann ech elo dee Projet de loi kucken, ass och do eis Fuerderung eigentlech och opgeholl ginn, nämlech dass zum Beispill een net ka säi legalen Congé, déi 25 Deeg, an deem Sënn kann do eraspeisen. Dat ass och enorm, enorm wichteg, well d'Leit awer, och wa se Aarbechtszäit iergendwou spueren, da kann dat awer net op Käschte goe vun deenen Zäiten, wou et enorm wichteg ass, dass all Salarié Joer fir Joer säi Congé huet, seng Fräizäit huet an och dat noutwendegt Volume fir sech seriö kënnen ze erhuelen. Ech ginn da weider, probéieren elo duerch de Bësch ze komme mat der Fiskalitéit, An et sinn aner bei den nächsten 12 Méint. Mär konstatéieren, dass am Moment och nach e Projet de loi ass iwwert d'Besteierung vun der Propriété intellectuelle, wou mer festgestallt hunn, dass dat en Déchet fiscal gëtt vu ronn 50 Milliounen zugonschte vun de Betriber. Ech hunn hei vun der gudder finanzieller Situatioun geschwat an et gëtt absolut, dass noutwenneg, et ass méiglech, d'Spillraim sinn do, fir och um Niveau vun de Steieren nach eng Schëpp als Regierung elo bäi ze leeën. Mär hu gesot, mär brauchen éischtens emol e Mechanismus, deen d'Steiertabell un d'Inflatioun upasst, fir ze verhënneren, well et ass elo schonn erëm am gaangen, dass eng kal Progressioun stattfonnt. Mär hu gesot, mär wëllen d'Steierfräiheet fir den Niveau vun deem dee Mindestloun verdéngt an deen seet Steierfräiheet heescht, datt dann och e Spillraum gëtt fir an de Klassen driwwer am Tableau vun de Barème och nach liicht entlaascht weider liicht Entlaaschtungen ze maachen, déi parfaitement ze finanzéiere sinn. Op där aner Säit waarde mer nach ëmmer drop, datt d'Kapitalrevenue méi staark besteiert ginn. Also do schéngt och net méi Vill, vill ze lafen, mee prioritär fir eis, dat ass eng Verbesserung vun der Kafkraaft fir d'Leit hei zu Lëtzebuerg opgrond vu weidere fiskaleschen Allegementer. An, wéi gesot, de Spillraum, de Spillraum ass do. Mär hunn dann och begréisst den Accord, dee mer dann do als OGBL finalement ausgehandelt hu mat der Regierung, well eng aner Gewerkschaft, aus welche Grënn, menger Meenung no war et schonn opportunistesch Fuerderungsgrënn, net méi matgemat huet bis zum Schluss. Mäer constatéieren, dass mer dofir d'Grenzgänger valabel Solutiounen par rapport zu deem fonnt hunn, par rapport zu deem fonnt hunn, wat an enger éischter Phas geplangt ass. Och eis, d'Reaktioune vun eise Frontaliere mierken, hu mer, deene Reaktiounen hu mer gemierkt, dass mer do eppes gemat hunn als OGBL, wat sënnvoll war a wat de Leit weiderhëlleft a wou mer kënne soen, hei mär hunn e bestëmmten Niveau och vu fiskalescher Gerechtegkeet do erreecht. E weidere Sujet, dee mer dann haut de Moien haten, dat war déi europäesch Situatioun. Mär wäerten elo Diskussiounen, an och an dëst Joer soll nach munches passéieren an der ganzer Diskussioun ronderëm de sougenannte Socle européen des droits Des droits sociaux, och dat Thema hu mer hei behandelt. Ech wëll hei ganz kuerz neienke just soen, wat déi grouss Linn do ass. Dat ass, dass endlech, an ech hat haut domat ugefaangen, dat soziaalt Europa, déi sozial Säit par rapport zu allen aneren Entwécklunge muss an eng Prioritéit kommen. Et kann net esou sinn, dass déi wirtschaftlech Parameteren an Objektiver, déi een sech ka stellen, iwwert deene sozial, soziale leien, an dat gëllt fir de ganze Semestre européen. Zu wat dat féiert, hu mir jo gesinn um Niveau vun de restriktiven Haushaltspolitiken, um Niveau vun dat, wat dann do proposéiert gëtt par rapport zu de Léin an Ugräife vun de Lounverhandlungssystemer an esou weider. Mir hu gesinn, zu wat dat féiert. Nee, déi sozial Parameteren, ob dat elo Chômage ass, ob dat d'Fro iwwerhaapt vun den Inegalitéiten um Niveau vun den Akommessen ass, ob et eeben genau d'Duerstellung vun der méi gerechter Verdeelung ass, dat si lauter Parameteren, déi mussen och do afléissen. Ëmgedréint geet et ëm allgemeng Rechter um europäesche Plang. An ech kann do nëmme soen, dass dat Allerwichtegst, Dat ass, wann ee positiv Rechter diskutéiert um soziale Plang, déi fir Europa solle gëllen, da mussen dat och Rechter sinn, déi ganz kloer gesetzlech um europäesche Plang fixéiert sinn. Keng Recommandatiounen, keng hei, keng do, keng vague Déclarations d'intentions oder wat och ëmmer, neen, Gesetzer! Gesetzer, déi verpflichtend sinn fir all d'Membersstaaten. Ech mengen, dat ass iergendwou de wichtegste Message an deem doen Dossier. Semestre européen wäerte mär och d'nächst Woch, Ufank nächster Woch mat, mat, mat der Regierung zesummen, zesummekommen wéi geplangt, nämlech wann et drëms geet sech iwwert déi sougenannte Recommandatiounen ze ënnerhalen, déi jo all Joer d'Bréisseler Kommissioun un, un eist Land an un d'Lëtzebuerger Regierung dann riicht. Do ass festzestallen, bal emol positiv ass, mee dat huet iergendeppes mat der, mat der Inflatioun ze dinn, dat ass, dass elo zënter, dass, dass am Moment keng Recommandatioun do ass, fir eisen Indexsystem ze verschlechteren, respektiv fir eisen System vun der Formation des salaires ze verschlechteren. Negativ ass allerdings, an dat ass och gebetsmühlenarteg, wéi dat Joer fir Joer passéiert, nämlech d'Recommandatioun, dass Lëtzebuerg onbedéngt eppes muss maachen par rapport zu de Käschte vun dem Vieillissement, well mer do iergendwann enke mat eise staatleche Finanze giffen an d'Mauer rennen. Normalerweis ass elo déi Mauer bei 2060 opgestallt, mir hunn also nach e bëssen Zäit weider weider ze liewen. Wat awer do an deem Kontext ass, an dat wëll ech dann awer soen, dat ass, dass mer och do nei Zuelen hunn iwwert d'Entwécklung eigentlech vun eise Pensiounen hei zu Lëtzebuerg, an déi si ganz, ganz interessant, nämlech dass et esou ausgesäit, wéi wann et elo net 2023 wäert sinn, mee eréischt 2026. Also 26, wou mer da giffen an eng Situatioun kommen, wou d'Recetten iwwert d'Cotisatiounen méi déif giffe leien, wéi déi vun den Dépensen. A wann een dann awer déi, dann geet, da geet et awer weider, nämlech dass eis Reserve giff weider usteigen bis, ech mengen, op 2031 duerch d'Akommes iwwert de sougenannte Fonds de compensation, wou ech d'ailleurs Dat ënnerstëtze wat gëschter de President vun der Chambre des Salariés gesot huet an deem Kontext, datt déi Milliarden déi do sinn och sënnvoll investéiert wären, wann et hei ëm d'Fërderung vum soziale Wunnengsbau hei zu Lëtzebuerg géif goen. Mee insgesamt géif et bedeiten, datt, an dat ass eng, ech muss just d'Zuel elo fannen, datt schlussendlech mer am Joer, ech mengen 2041, 2041 dann do wäre wou d'Reserv haut milliardeméisseg ass, gell, och da wär se mol nach net ganz opbraucht. An da si mer also beim Taux de cotisation vu 24 Prozent an net iergendwelch aner Prozenter. An ech wëll elo net dat widderhuelen, wat de President vun der Salariatskummer gëschter gesot huet. Do sinn eng ganz Partie vun Ideeë jo och weiderentwéckelt ginn, déi mer hei scho virum Summer och gesot haten, wéi ee kéint d'Pensioun am Beräich vun de Pensioune Saache verbesseren, zum Beispill par rapport zu de Studienzäite vun de Leit oder zu de Pensioune vun de Fraen, déi keng ganz Carrièren hunn, oder zu och gegebenfalls eebe Schüler, déi schaffen a wou ee seet, hei och dat muss eigentlech erëm eng Kéier mat an d'Berechnunge kommen, oder wéi een iergendwann och muss iwwer d'Cotisatiounen muss kënnen nodenken, awer ganz präventiv, fir eben ze verhënneren, dass d'Pensiounen sech weider verschlechteren, wéi dat aktuell am Gesetz virgesinn ass. Ech maachen do elo Klammer zou, well mer also do schonn eng ganz Partie Propositiounen gemat hunn, mee déi lescht Zuele ginn eis do eigentlech och Recht, dass een hei am Land endlech soll ophalen ze versichen, d'Pensiounen unzegräifen an ëmmer erëm nach an ëmmer erëm déi Versich do ënnerhëlt a wou mer och ganz genau wëssen, do geet et net nëmmen net nëmmen dodrëms, dass eng Patronatssäit do insgesamt nach manner wëll bezuelen u Cotisatiounen hei zu Lëtzebuerg. Mer wëssen och, dass do all déi Lobbyen, all déi Lobbyen An déi si fir mech biergerfeindlech eigentlech. Biergerfeindlech Lobbyen, déi dohinner ginn a permanent ëmmer erëm eng weider Kommerzialiséierung vun de Pensiounen wëllen duerchsetzen. An domat muss endlech Schluss sinn, grad esou mat deenen öffentlechen Gelder, déi mer dann an déi do falsch Richtunge erastiechen. Dat ass eigentlech dee richtege Message, dee politesch muss geholl ginn, wann ee wëll ënner anerem och d'sozial Kohäsioun an d'Akommesënnerscheeder net nach weider auseneen drifte loossen. Esou, dann hat ech nach ee Punkt bei de Sozialleeschtunge vergiess, dat ass dann och fir d'Familljeministerin, d'Madame Cahn, déi net nëmme soll aktiv gi par rapport zum Anhale vum Accord 2014, mee mär ënnerstëtzen Mär ënnerstëtzen dem Aarbechtsminister Schmit seng Fuerderung, de Congé de paternité vun op zéng Deeg eropzesetzen, genau esou wéi d'Recommandatioun et mécht um europäesche Plang. Ech erënneren nach eng Kéier drun, och an der Diskussioun mat der Madame Cahen, mär hir guer net an d'Hänn geklappt hu mat hirem Ofbau vun de Congéë bei ënner anerem bei Mariage oder bei bei de bei de bei de Pacs'en an esou weider an esou weider. Mär hunn ni statistescht Material presentéiert kritt. Mär wëssen eigentlech guer net, wat do soll de Gain sinn, eigentlech wat de Gain effektiv ass fir fir d'Betriber op der Betribssäit. An an doduerch ass et absolut denkbar an et ass eng ganz, ganz gutt Idee ze soen, hei statt datt e soll op fënnef Deeg gesat ginn, de Congé de paternité, soll en op zéng Deeg eropgesat ginn. Déi Spillraim sinn do an do gëtt och kengem A mengen Aen iergendeppes ewechgeholl, mee do mengen ech, datt mer dann deem Equiliber eigentlech méi no kommen, wéi deen, dee mer am Moment, am Moment do, do hunn. Sou, mir haten dann ee Sujet, dee mer net all Kéiers hei behandelen, mee deen awer dës Kéier eng besonnesch Bedeitung fir eis huet, kritt huet, an ech kann och direkt ukënnegen, déi all nächst kommen Méint wäert hunn. Mir haten haut d'Analyse vun eisem, vun der öffentlecher Schoul, déi mer ugefaangen hunn, an dat natierlech och Nodeem jo hei eng Penurie ausgebrach ass hei am Land, wat d'Schoulmeeschteren an d'Schoulmeeschterinnen ubelaangt, a wou mer éischtens emol nach eng Kéier bedauern, dass et iwwerhaapt esou wäit ka kommen, dass mer D'Penurie hunn, a mär hunn se jo nach ëmmer, et ass jo net, datt se elo ofgeschaaft wären, mee et si Stonnen, Appuisstonnen, Accueilstonnen, et si Klasseneffektiver, déi eropgesat ginn an esou weider. Et ass also e qualitative Verloscht domat verbonnen, datt iwwerhaapt am Moment nach kann iwwerall Schoul gehale ginn. A mär betounen dat als OGBL haut, datt mär vum Educatiounsminister verlaangen, datt elo alles, ënnerholl gëtt, fir datt dee Problem vun der Penurie, datt dee geléist gëtt an och fir déi kommend Joren geléist gëtt. Een Deel dovun ass déi Reform vun dem Stage um Niveau vun der, vun der Ausbildung, oder besser gesot der Astellung vun dem dem Schoulpersonal, dat ass ee ganz, ganz wichtige Punkt. Well wann et wierklech esou ass, dass mer e Problem hu bei der Attraktivitéit vun deene Beruffer, jo da muss een dohinner goen a se méi attraktiv maachen. A wann ee weess, dass virun allem déi Stagegeschicht a grousser Diskussioun steet, wann iwwer d'Attraktivitéit geschwat gëtt, jo da muss do eppes passéieren. Déi Diskussioun, déi mer gefouert hunn, ass doriwwer erausgaangen. Ech mengen, den OGBL bedauert och, dass, an e fuerdert eigentlech, dass Schoulpersonal, brevetéiert Leit, ofgezu gi sinn, fir aner Saachen ze maachen, wéi Schoul ze halen, a wann iergendwou eng Penurie ass. Iergendwou, ech kéint jo elo vill Vergläiche maachen mat anere Betriber oder aneren Dingschtleeschter, wann d'Penurie do ass, wat eigentlech den éischten Objektiv ass, nämlech de Schüler e gudde Schouluntricht unzebidden, a mär hunn Trëfft déi alt Leit, déi haut net an der Schoul sinn, an schwätzen ebe just net vun de Pensionéiert, maja dann muss och eng Politik dohinner goen an kucken, dass déi sech erëm um Schoulgeschäft direkt bedeelegen. Dat ass eng éischt Äntwert op eng Penurie. Mee déi zweet hunn ech scho gesot, d'Attraktivitéit vun de Beruffer. An dann ass eis Diskussioun doriwwer erausgaangen, An mir hunn och haut festgehalen, dass mer haut net direkt mat enger Partie vu Fuerderunge komme par rapport zu dem Enseignement hei zu Lëtzebuerg, mee dass mer eis Zäit huelen, dat méi genau alles ze kucken. Ech wëll just dat heie soen, Den OGBL steet ganz kloer fir eng staark ëffentlech Schoul, well nëmmen eng staark ëffentlech Schoul kann de Leit, de Schüler, de Studenten Chancëgläichheet bidden an et ass och nëmmen eng staark ëffentlech Schoul, déi jiddwerengem kann d'Méiglechkeet ginn, esou wäit wéi méiglech seng Potentialer ze entwéckelen an dat souwuel am Interesse vun enger beruflecher Qualifikatioun, wéi awer, an ech betounen dat, och fir eng ganz gutt an héich Allgemengbildung. Et gëtt fir den OGBL keen anert Zil. A wann do Problemer entstinn, da si mer als OGBL gefuerdert, an dofir wäerte mer och eis elo ganz staark ëm déi do Problematik bekëmmeren. An dat ass eben net nëmmen d'Fro vun den Dotatiounen. Mee dat ass awer virun allem och, also Dotatiounen, Besetzungen, Pénurie, mee dat ass virun allem och d'Fro, Wou ass iwwerall am Moment schonn déi Qualitéit, déi mir eigentlech fuerderen, a Fro gestallt? Ech wëll net verheemlechen, dass mer Suerg hunn, dass mer amgaange sinn, och a Richtung Schläichen, Privatiséierungen ofzedriften. An dass mer ofdriften a gegebenfalls a Situatiounen, wou statt Chancëgläichheet, statt eben do och méi sozial Gerechtegkeet a Kohärenz ze produzéieren, dass mer riskéieren, an do wäerte mer ganz staark Oppositioun maachen, an a Richtungen ze komme vun éischter Ghettoiséierung oder Segregatioun. Ech wëll elo haut net den Däiwel un d'Mauer molen. Ech hu gesot, mir maachen hei Keng, kee fäerdegt Bild vun eiser Analys, nach ebe par rapport zu deem, wat mer wäerte, wäerte proposéieren. Mee vun haut un ass ganz kloer, opgrond och vun all deenen Evolutiounen, d'Schoulpolitik am Zentrum vun dem, elo an dem, am Zentrum vun den, dem OGBL sengen Aarbechten an Iwwerleeungen erakomm. An dat wäert an all deenen nächsten Méint weidergoe well, ech wëll dat hei nach eng Kéier betounen, niewent engem demokratesche Schoulsystem ass et virun allem fir e Land wéi Lëtzebuerg, wou jo ëmmer erëm gesot gëtt, dass eist Haaptkapital, wat mer jo haut hei hunn, ebe genau d'Qualifikatioun an d'Wësse vun de Leit ass, A wa mer an déi do Richtung wëlle goen, dann däerfe mer keen op der Streck vergiessen, dann däerfe mer net ze grouss Fourchette kréien an der Populatioun selwer tëschent de Schüleren, well an deem Moment sinn esou Ziler och net ze erreechen. Dat ass also net nëmmen eng sozial Fro, an eng gesamtgesellschaftsch Fro, mee et ass och nach, och esouguer nach eng ekonomesch Fro dobäi. An just do e leschte Saz, Déi Diskussioun wäert natierlech net nëmme just ëm d'Formation initiale goen. Ech hunn et scho e puer Mol och an der lech gesot, Déi Bedeitung vum Lifelong Learning, déi déi haut huet, ass vill méi héich wéi dat, wat am Moment hei zu Lëtzebuerg passéiert a geplangt ass. An och do ass den demokrateschen Optrag vum Staat manifest. Och do muss de Staat seng Initiativen iwwerhuelen an een System opbauen, dee fir jiddwereen a zougänglech ass a wou och d'Rechter fir jiddwereen do ofgeséchert an ausgebaut ginn. Esou vill dozou. Mär hunn dann nach. Verschidde betriblech, also bei eis sinn nach, nee, ech ginn elo méi an, dat geet eis elo ze wäit, mär hunn nach Betriber, Betriber, eis mat de Betriber beschäftegt, nach eng Kéier, virun allem am Beräich vun der Constructioun, wou mer am Konflikt leien um Niveau vum Kollektivvertrag fir d'Liftbauern. Mär sinn am, a mir ginn ëmmer méi a Richtung grousse Konflikt, am Beräich vun der Constructioun, an et ass ganz kloer, dass an deenen zwee Kollektivverträg Lounentwécklunge musse stattfannen, a signifikant Lounentwécklungen. Mä si hunn dann de Bilan haut de Moie gemat iwwert déi positiv Verträg, déi mer ofgeschloss hunn am Beräich vun de Südgemengen ënner anerem, a mir hunn dann och d'Stoltripartite, och do de de Bilan gemat. Voilà. Fir de Rescht hate mer just intern Saachen, wou mer nach eng Kéier och, well mer och nach Personal agestallt hunn a wou mer do Informatioune ginn hunn an esou weider, op alle Fall näischt, wat elo hei e politesche Charakter huet. Ech hoffen, datt ech elo näischt vergiess hunn. A war wéi ëmmer ze laang. Ech stelle mech awer elo Äre Froen. Villmools Merci fir Äert Nolauschteren an Äert Kommen.